Wel, mae'r ardal yma yn edrych ar ei gorau heddiw. Nant Peris, chydig bach o eira o gwmpas. Pyn bach yn oer ydy hefyd, John, rhy oer i garu allan yn hwn, swn i'n dweud. Wel, ia, chydig iawn o garu tu allan oedden nhw'n wneud yn ôl y traddodiadau, beth bynnag. Ond mi fydda 'na gryn dipyn o gyrchu at yr hen ffynnon yma ers talwm, yn union fel roedd at Ffynnon Dwynwen ar Ynys Llanddwyn. A mewn gwirionedd, mae 'na gysylltiad rhwng y ddwy ffynnon, achos mi oedd 'na bysgodyn yn cael ei gadw yn y ddwy. A mae'n hen, hen draddodiad yma, beth bynnag. Mi oedd y briffyll oedd yn cael ei gadw yma, a mi oedd hwnnw'n cael ei gyfri yn rhan o eiddo'r eglwys mewn gwirionedd. A mi fydda merchaid yn enwedig yn dod yma i geisio rhagfynegu'r dyfodol. Mi oedd gweld y briffyll yn beth lwcus iawn, iawn. A wrth gwrs, dach chi eisiau gymaint o lwc â sydd bosib efo cariad, yndoes? A mi oedden nhw'n twyllo, ynde? Mi oedden nhw'n dod â briwsion efo nhw, a'i daflu ar wyneb y dwrn yn fan yna, i wneud i'r hen friffyll ddod allan. A mi oedd o'n cael ei ddwyn bob hyn a hyn, hefyd. Rhywun roi dan y badell i ffrio, mae'n siwr. Ond pan fydda hynny'n digwydd, mi oedden nhw'n cael brithyll arall yn ei le fo. Mi oedd o'n hen, hen draddodiad mewn gwirionedd. Ond na chredu bod yna gysylltiad rhwng y ffynnon yma a ffynnon Dwynwen? Wel, oedd, am y rheswm syml bod yna bysgodyn yn cael ei gadw yn y ddwy ffynnon, ynde. Mi oedd yna nifer o'r ffynhonnau yma fel hyn, efo pysgodyn ynnyn nhw. Mi oedd yna un arall draw yn Eifionydd, Ffynnon Gybi. Ac yn ôl traddodiad, sliwan oedd yn fan honno, a mi oedd yna un ferch ifanc mor awyddus i'r sliwan 'ma ymddangos, Mi safodd yn y ffynnon, mi lapiodd un a mi thraed hi, a mi fu o farw o sioc yna, lle chafodd hi fawr o lwc. Ond yy, mi oedd y ffynhonnau yma efo rhan bwysig iawn iawn yn yr hen ddefodau caru, ynde? Oes 'na ffynhonnau eraill na Cilch Ma? Yym, ddim yn uniongyrchol yn gysylltiedig ag arferion caru. Mae 'na nifer ym Mhen Llŷn. Mi oedd Ffynnon Saethon, er enghraifft, ym Mhen Llŷn. Mi fydda' merchaid yn rhoi pina ar wyneb honno, ac os oedd y bin yn aros ar groen y dŵr, wel, mi oedd bob dim yn iawn, 'de. Ond os oedd hi suddo, wel, war out, doedd y cariad ddim yn ffyddlon. A mi o' 'na ffynnon arall efyd reit draw ym Mhenpella, llun hen ffynnon yn gysylltiedig efo pobl fel arnafla croesi Enlli mewn gwirionedd, a mi oeddan nhw'n mynd yno i wneud dymuniad, a mi wnes i fy hun hynny, ffynnon fair, mynd yno, cymeryd cegiad o'r dŵr, a'r gred ydi os menach chi gymeryd llong ceg o'r dŵr, mynd i fyny grisiau Mair heb golli'r un diferyn a'i lyncio, fysa'r dymuniad yn dod yn wir. A mi dries i o beth bynnag. A credwch neu beidio mi ddoth y dymuniad yn wir. Mi priodis i hi. Dach chi'n olygydd y cylchgrawn llafar gwlad, oes 'na bobl wedi anfon atoch chi yn y gorffennol efo arferion caru? Yndi yn rhai, mi o' 'na un erthygl yn digwydd bod yn y rhifyn dwytha, os gawn ni blyg iddo fo, yn sôn am yr hen droeon trwstan oedd yn digwydd wrth fynd o gwmpas chi gnocio ganol nos ac yn y blaen i ddeffro'r morynion yn y ffermydd ac yn y blaen ynde. Ma' 'na gryn dipyn o'r hen arferion 'ma wedi bod yn y gorffennol beth bynnag. A mi fydda merchaid yn enwedig i chi yn credu'n gry' iawn bod hi'n bosib i ragfynegi i'r dyfodol. Er enghraifft, yng Nghanarfon, yym, chydig filltiroedd lawr y fforn fan acw, mi o' 'na wrach yn gneud pres reit ddel yr un adag. Mi o' gynni hi'r hyn o'dd yn honi, neu yr hyn o'dd hi yn honi, oedd yn lythyr ar groen, rhyn o'dd hi 'di ga'l gan Grist, medda hi, o'dd hi 'di breuddwydio un noson, a 'di darganfod y llythyr 'ma dan garreg. A mi fydda merchaid ifanc yn mynd ati i'r Bont Bridd yng Nghanarfon, a mi fydda hi'n gosod y llith 'ma ar 'i bron nhw, A mi wedyn mi oedden nhw'n mynd i ryw fath o berlewig, a tra roedden nhw yn y cyflwr hwnnw mi oedden nhw'n gweld cariad y dyfodol ynde. A mi oedd hi'n gwneud pres reit ddel, 'swn i'n dybio. Oedd o'n dod o bell ac agos. Roedd yna arferiad yn Sir Fôn yndoedd i ddringo fyny'r ystol a lluchio cerrig at ffenast y Drychcariad? Oedd, oedd, mae 'na lawer iawn iawn o sôn am ryw droeon trwstan felly ynde. Yym, y'ch chi, deffro'r mistar yn lle'r forwyn a gofod gwadnu hi am ei bywyd ac yn y blaen. A deud y gwir, mae 'na stori fel 'na yn perthyn i bentre' heb fod yn bell iawn o'r fan yma. Wna i'm enwi'r pentre' achos mae'r bobl yn y stori yn dal yn fyw. Yym, dim curo ffenast ydy hwnna chwaith, ond mi o' 'na hogyn ifanc wedi bod yn calu'n merch y ffarm ac wedi danfon hi adra ac yn dod adra rŵan gefn trymadd nos. A be welaf ond yr hyn oedd o'n dybio'n ysbryd, ynde? A mi oedd yn her lôn drwm dywyll ac yn ei gwladnu hi am adra. A be oedd o wedi weld, mewn gwirionedd, oedd yr hyn oedd o'n dybio oedd yn fynach, ond yn ffarmwr lleol oedd o wedi cael dyfflgôt, a'r hen gredu erioed wedi gweld dyfflgôt yn ei ddydd, 'de? A fe oedd yn caru fanno wedyn, medda nhw. Mae'n biti mewn gwirionedd, Syr John, a tydi'r traddodiadau yma ddim yn parhau. Yndi, ychydig iawn iawn onyn nhw sy wedi goroesi. Ac eto, ta chi'n mynd i Gaernarfon heno ar nos Sadwrn, neu nos Fercher, nos Sadwrn Bach, mi 'sa chi'n gweld y mwnci run, yn dal i fynd fel slecs yn fan honno de. Ond mewn gwirionedd, ta ych isio penwythnos difyr iawn iawn efo'ch cariad, wel mi fedrach hyn drosodd i Henllys ar Ynys Môn efo Carys Huws, achos yn fan honno mae hi'n cynnal penwythnosau i gariadon, a credwch chi fi mae'r hen arferion yn para'n gry iawn iawn yn fan honno.